Di story dey one kind touch, well no be say na touch story wen e happen na but I feel so emotion wen I see dis our brother wen many of us go know am Lucky Udu abi Lucky Udu I see am for Facebook yesterday wen he talk about his father and his mother I wish they are here to witness where his son dey today let's listen and let's drop our

So that one wey get mom, when he get mother, he no know the value of a mother. You know this life eh, is something else. Let's watch this guy. You no even wan hear me. I fit follow you talk. I No follow me. I no wan hear. Uh, even if you no wan hear, see your mom dey here. I wan tell you something, bro. See, eh, is it for this life wey we dey? Hmm? Na man you be.

Hmmm my people I hope una as I see the video see our brother our brother lucky udu say dad mum na pikin no dey street again street of agbor na pikin don dey Abuja I wish una dey alive to witness my progress he go dey happy he no even get brother na only one head my people na him jam this ehh mama baba When dem dey even dey try to, the guy dey try to wan talk, he say if him mama kpeme, e no concern am. He say if him mama anything happen to am, e no concern am. The person con dey even dey tell am say what, make una pardon the um background noise, I be mum of two, today na Sunday. What of something con happen, he say wetin concern him na if anything happen to him mama. My people! May we not give birth to pikin wey e no know our value. My people! I was shocked. Wetin you wan talk about this matter? One, I blame her mum, I blame im mum. Ask me why I blame his mum. You hear when that young guy say, Mummy is to take, mummy is to take um, mummy is to take um police oh. Mama say, oh, I wan use police take arrest one child when I get. You know some people um, one child when they get, just because they get one child, just because they get one child, one child when they get, if that pikin dey misbehave, dey do something, swear to correct them, they no correct them. They will just sit down yaka. Dem go dey do say eh na my pikin first one pikin oh, dem go dey pamper, no be say you no go pamper your pikin but when your pikin dey go wrong, tackle that thing because na you go suffer am in future. Na you, how can this boy no even get mother love? Later dem go say na demon enter am, later dem go say na person enter am, later dem go say na dem do am. Pikin no get mother love. The lack of mother love, my people, wetin una get to talk? Pikin no know say im mama dey suffer, im mama need him, pikin no know. Call broken Naija daughter put it she's Yes, I dey background. I dey watch movie Feshi too, but and I dey come see say people dey write Jew. I say, ah, me I quick eh, now I say enter. Okay, my people, according to wetin I dey talk, where I would dey just now, now make me no want. Some people get Naija mother, they no know the value.

Where he dey tell him parents say he don comot for street, he is doing well, he don comot for agbo go Abuja, he don get company, he don dey do well. How wish you guys dey to witness una son life, una no dey there again. Una dey see. Den dis guy na e just be person wey e dey grow, only one child wey mother get. He say make e mama kpeme, dem say if you come make money, Lucky Dube don make money, he know, Lucky Dube don make money, he know say he go marry wife wey go enjoy him, abi? But he still dey miss im mum, e dey miss im dad, e dey miss siblings. Where dis one dey stand, e say if im mama even die, e say e no get anything to mix. My people, we should train our children, make we no just look say, ah, na only dis one na im I get, eh, let me pamper, when you are pampering him, remember tomorrow. Pamper your child and control your child and try to correct your child with love. When dis guy dey even dey try to tell am say, see the worth of mother, e say e no concern, wetin friend say, you mufu, e no concern him. See his mother, see the wrapper wey him mother tie, e tear. See the store wey dem dey even dey sell pikin dey steal, nothing dey the store. The woman e just try to struggle. How old is this boy wey e no know good or from bad? How old? How old? Some people, I don't really know how I wan put am. Pikin wey go know parents e dey small from small na una know dis pikin go know parents dis pikin go know how to show love dis pikin go know how to give small pikin dey as we dey grow na dey take dey know us no be when you don reach there dis guy if na pikin wey go know him mama wey go know good dis guy suppose to focus on his school focus on his study I dey see some people when dem go come back from school dey sit down online dey go bring blessing breakthrough

tight your rope you know dey one kind you know i don't know how i want to put am restrict you dey restrict because na only one that child now you get if e spoil who not just get at all you go better pass you one child i know a lot of one child when they make money only one child they dey they carry their mother like egg only one child This one dey find him mama death na only him wan him mama born nobody dey him front nobody dey him back na only him wan him mama born okay him mama born only him now the only mother wey he dey see as a mother he dey say make he kpeme say he no send that one no be ojuju okay dem wan help am discipline am now he say make dem leave am na only one child him get for me no be by carry go court some discipline dey he never too big now I no understand sha or maybe na as dem take as I take grow this guy never too big now na small pikin Wey im mama go sit down on top am. Ai! Maybe e go fit beat im mama. Im mama go sit down on top am, on top am, on top dat im mouth. Some discipline dey wey Africa, wey mostly Nigerians or West Africa dey give dia children, dem go say na abuse. Some children deserve am. How can dis boy dey wish im mother death? How can dis guy dey talk talk bad? If you wan even talk back about, talk back to your mum, na so you go take do am. No respect, no regard, you wish your mother Since you get money, your wife go dey there, na that your. Lucky, Lucky na guy wey suffer, struggle to dey dey touch people life dey go, you dey there dey find way how you wan take teach your mama small small sense like say dem tie your two hand. When me small, I I small, I mean how old when I dey, I no sure say maybe like thirteen years, fourteen years, I don dey know how to make one naira, two naira, yes, any child wey dey around my mum, my mum must teach you how to business, how to do business, cos that is her field. If my man buy something come, he go buy give you make you sell, make you learn how to you know make money. No be say the money I even get wetin I dey use am do, na my mama I go still give. But at least she's training me for the things wey she dey do. Shey I wish I dey Nigeria today, me I no dey like dis o kwa. I no dey like dis, a lot of things dey wey I for put my hand dey do.

Lucky Udu I can't wait Lucky Udu I believe so I can't wait to see your wife congratulations mom win mom win you dey there you dey miss your parents other one dey there dey wish mama death God protect my mama give my mama long life so that I can take care of my mom the way I love I will meet my mom in a good condition. May God give her life so that I will meet her. That's my prayer. Those who get mother, they don't know the word, they don't know the value. You, when you don't get her now, you they miss your parents.